Mae Calan Gaeaf yn dathlu dechrau'r gaeaf. Yn draddodiadol, dyna oedd yr adeg i ladd anifeiliaid ar ôl iddyn nhw fynd yn dew dros yr haf. Pa well ffordd i ddathlu felly nag ar ffarm? Mae llygaid yn cyflwyno noson Calan Gaeaf ar ffarm Bodafon, Llandudno, efo celf, miwsig, cabaret, bob math o driciau hud a gemau retro. Pris o ddeg punt. Traddodiad yng Nghymru ers talwm oedd sgwennu enw pawb yn y tŷ ar gerrig a'i roi mewn coelcerth. Y gred oedd bod unrhyw berson efo lludw yn lle carreg yn y bora yn siŵr o farw yn y flwyddyn nesa. Felly ewch i roi carreg mewn coelcerth yn Cei Newydd nos Sadwrn. Maen nhw'n dathlu noson gita ffowc yn fuan, efo cŵn poeth a tân gwyllt ar y traeth. Fydd y bangars yn dechrau am saith o'r gloch. Trick or treat! Yn wreiddiol, dawns neu gân ddiniwed oedd y tric i gyfiawnhau'r trît. Heddiw, mae'r tric yn trick or treat yn golygu dwyn giât, taflu wya, neu slasio ti ers fy nghar i. Un lle newch chi ddim clywed cân ddiniwed, nos Sadwrn fydd Clwb Ifor Bach lle fydd y band Not Slip yn gwisgo boiler suits a masgiau ac yn gwneud llwyth o sŵn efo caneuon fel People Equal Shit, Wait and Bleed ac All Hope Is Gone. Naci, dim tribute i Yucatan ydyn nhw, ond mae'n siŵr fydd o'n well laff na pysgota am ddannedd gosod eich nain mewn bath o ofala. Mwy o wybodaeth ar clwb dot net. Mae apple bobbing, neu twc o ofale, yn rhywbeth traddodiadol i'w wneud pan mae'r wê lawr ar Halloween. Rhywbeth arall poblogaidd ydy cerfio pwmpen, neu o wreiddiol, rwdan. Ac mi fyddwch chi'n teimlo real penrhwdan os da chi'n methu Terra Mountain penwythnos yma. Deg milltir o Aberystwyth yn hen chwarel Llywernog lle fyddwch chi mewn mês efo demons a ghouls. Well i rywun ddeud wrth Callum bod na fywyd ar ôl rownd a rownd os ydi o'n bomio yn y stand-up. Ella fod na job iddo fo yna fel goblin. Wrach welwch chi wrachod, mae Wiccans dal i ddathlu Halloween fel yr oedden nhw gannoedd o flynyddoedd nôl. Gwisg ffansi gwrach hefyd ydi un o'r rhai mwyaf poblogaidd, a'r hen ffefryn, wrth gwrs, ydi'r Sexy Witch. A dydi pethau ddim yn mynd mwy sexy na gig Celt. Fydd y band anfarwol o'r achub yn chwarae Clwb Canol Dre, Caernarfon nos Wener yn gig Calan Gaea noson pedwar a chwech. Hefyd y chwarae fydd Yr Adar, grŵp newydd o ardal Rhuthun, wyth bunt ar y drws. Os ydach chi'n ffan o ffilmiau spooky, mae criw Abertoir Fest yn Chapter Caerdydd ddydd Sadwrn. Pump ffilm am ugain punt, a rhywbeth i pawb! Mad Scientists, Yakuza Vampires, Ysbrydion Horny. Ok, ella ddim pawb, ond digon o ddewis i'r horror connoisseur. Os da chi am weld ysbrydion go iawn, mae teithiau ysbrydion yn boblogaidd ar hyd a lled Cymru, ym mhob man. Castell Caerdydd, Castell Bodewyddon, Castell Penrhyn, Castell Biwmaris, Castell Dimbych, Castell Criceth, bob man lle mae yna gastell. Felly joiwch eich hunan o Sadwn a gwnewch ddigon o ddrygioni.